right tikuda kutaura isusu nezve musikana asati aroorwa tinoda kutaura nezve musikana asati aroorwa right inoda kudzisa kastep kastep ke kemunhu asati awanikwa ada kuwanikwa even uri mukadzi wakatoboroorwa adziseka step nariwere kufamba step bani ndongokudzisa chikudemonstrate zvai nemuromo boys astep kunosa aish tine mateya allright step yemunhu asati aroorwa kana kuti ada kuwanikwa zviya zviya usafambe pachibharanzi bharanzi andiona eh, zvinoita ndizvokudai zvati unenge wakamira position yemakumbo two andika wamira position yemakumbo two ndichazokuposition naye next time wamira position yemakumbo two uchida kufamba so unofanira kudzidzisa kuti ndosaka ndiri kuslima but zviri kundishatisa zvaundoziva but ndiri kuda kudzidzirwa futi kastep kacho unoti uchifamba soatika chiuno chako ichi chinofanira kupinda mukati kuitira kuti structure inyako yakashata kaisaoneka iyo kana uchiziva kuti une mateya ndinofanira kupfeka malong skates kana kuti majinzi feti malonse because like majinzi mamwe anotoneka mateya kudai kana uchiziva kuti iwe uri munhu mudafta afanira usapika zvinhu zviri too tight iwe unofunga kuti uva attracta but zvinhu zvacho zvinenge unoza manyama nyama haisi but unenge watofunga kuti ndakatopisa unenge usina kupisa vanhu vanenge vatosemeswa newe iwe unofanira unoti kana riri jini upfeko rimwe riya rakabatwa but pakane pakati kuti tikazobata futi ita mabhambu bhambu achanzisa kuti wapfekera pfekera mapamba here kana kuti ameno zvimwe zvi zvawapfekera pfekera maona a ah, handisi kuwanza asi mtwara zviri pafee look at your mira usati wabuda mumbonyatsotarisa kuti zvakamira sei rati ina handizi munhu wemamakeups kana kuti munhu anoda kuzora zora kumeso that's why mukuona kumeso wangu wakadai so ndiri munhu anongogeza very fast papapa ndotobuda but kana ndaita makeup ndichida kubuda izvezvi right now handiraita makeup why because ah, ndinoita mareactions etc kuri kutonhora saka ndoreacta reacta saka ndongogeza chete ndosiya zvakati rudaro rit pane nyaya yangu nekuti step yemunhu achida kuwanikwa oza pane imwe step yekuti unofanira iti gwi vanoti ada kuonekwa ada kuonekwa kozoti imwe step yekuti unofamba normal handiti normal kana itaura normal unofanira kufamba sezvo unongogara uchingoita kuti kana wasvika pavanhu dotanga kuita kuchinja step chichi zvinogona kuti unokuluziza chii eh, mafesi anangada kukuwana eh, chimwe chechitu dressing dressing yacho nekuti unyakurova step apazodo zvino zvidressing zviya zviya zvekupenga zviya zviya unofanira kungodressawo chi zviri normal semunhu ada kuwanikwa kana wazowanikwa uchiita zvinoda murume wako wedha anoda lungu anoda trouse anoda chii but then usati wawanikwa dress wavo zvekuti munhu akakuona uchitanga achikuona even mamakeups achona but apa tiri pasteps akamwana kangu kanofarira kuya patv stere kana kachimova mova right unofamba kastep kuti kuti te zvikuratidzawo kuti andiri munhu akawanikwa kuti step yekuti ndione ndiri pana apa inonzi chichi munhu anobva afunga kuti hameno zvimwe zvinhu zviri kuitika right e, nyaya iripo ndeyekudai so e, ndiri kutaura nezvekuti step andiri step iyero kunomuda kubatsira but nhasi handisi kudemonstrata zvangu handakuudzai kuti sendisi kudemonstrata but then step step tokutaura nezvekastep please vasikana ngateka step mapfekero anotiitisa kuti step zvese dressing makeup whatever uchitofamba mna ndombera apa paita zvamama vanoda kuwanikwa ndonasinaso right pane second segment relax asanapedza asatipedza nebi wari ndoda kukugezai kusvikira maita mushe right hatina nezimunhu mutsvuku ndiri munhu mutema right pane zvimwe zvinhu zvatoda kutaurira nezvazvo pafeya chaipo chaipo makeup iye ndonzi vanhu vachiti munhu wese mukadzi ukarova makeup ukaonekera chichichichi uchionekera unofanira kutoonekera semunhu mukadzi wese ukalipstick ako chichi no fine mamakeup sana kushata ndi but nyaya ingoripo ione chingoripo ione makeup eunoita right but unofanira kubuda real you you iwewe unofanira kuonekwa sezvauri kutonyatsooneka kuti aa ah, ah, awa ndinonzi maifadzi right my name is tsitsi chaitezvi eh, but mm, ndakaroorwa kwamacheyo ndinonzi maifadzi right eh, ndobva padombosha vava yemuzimbabwe right eh, unofanira kuoneka kuti wakamira sei because makeup unonzwa inokuvhara so but munhu akazonyatsoona real real you manje akaona real you chinozoitika ndechekuti dzimwe munhu anobva amupesa asvotwa newe kusvotwa sokuti ha i thought kuti munhu yakadai so but asiri zvo makeup inovharidzira manje panofanira kuti umbooneka real you so that munyange achikurora akazokuona wane makeup whatever waita zvavaita is too funny heyey ibva kuseri and then eh, akazokuona wane wane mm, wane makeup anogona kuzoita sei kuzobhoekana newe sometimes anenge atoshutwa kuti ah, but then munhu ndaifungidzira kuti mutsvuku ndaifungidzira kuti akadai so but hazvisiri izvo andoona but gara waita real real real especially unoda kuwanikwa nje iye wozve mamakeup harambidzwe zvinoita kuti wo face yako iti uonekerwo chichichi handiti kuwana but then sometimes you need real you ndo zvinhu zvo zvanaida kuedza kusamwa kutaura inemi yandika haiti ndoti achingodzidzisana dzidzisana dzisanambani mangwana chauya nezvimwe